Mat dësem Gesetzesprojet sollten e puer Ännerunge kommen, punktuell, wat d'Reegele fir Verbréifungsgesellschaften, also déi Firmen, déi Wäertpabeieren opsetzen, betreffen. Zum Beispill sollen dës speziell Firmegesellschaften sech dann elo och missten am Registre de Commerce androen. Esou wäit, esou gutt. Mee nee. Leider net. Dëse scheinbar onspektakuläre Gesetzesprojet ass nämlech alles anescht wéi dat. D'Stëmme vun dësem Projet wäert dozou féieren, datt d'Immobiliëspekulatioun zu Lëtzebuerg weider ugeheizt gëtt. Lo freet ee sech, firwat. Mä well mat dësem Gesetzesprojet, an do ass de Statsrot och enger Meenung mat mer, an Zukunft dës Finanzgesellschaften direkt kënnen Immobilië kafen oder och indirekt duerch Duechterfirmen an de Besëtz vu Wunnenge kommen. Dës Gesellschafte si reng op Finanzproduite spezialiséiert, si wäerte keng Wunnengen hei am Land bauen, si kafe just a verkafen dann erëm zu engem méi héije Präis. U sech e Skandal. Esou muss een et einfach soen. Jorelaang gëtt dem Bierger an der Biergerin dobausse gesot, et wier ee sech der Logementsproblematik bewosst, et wéilt ee géint Spekulatioun virgoen an dann esou eppes. Dat kënne mir Piraten net akzeptéieren. Ech kann net novollzéien, wéi Esou eppes ka sinn. Et gouf dunn an de Rapport eng Nott opgeholl, datt dës Firme keng Activité commerciale mat dëse Wunnengen dierfen hunn. Bon, dat ass, mir wëssen, mir kennen déi Diskussioun iwwert d'Activité commerciale méi wéi genuch. An dat ass esou en Awer e Gummibegrëff, a virun allem wann ee weess, wéi vill där Firmestrukturen et ginn, an datt een Zweckgesellschaften all Kéiers fir een Objet quasi erëm eng Zweckgesellschaft ka maachen, da fänkt et awer un iergendwou kokass ze ginn. An da steet et just am Rapport, et steet net am Gesetz. Op der enger Säit versprécht eis de Premier a senger Ried zum État de la Nation eng Spekulatiounssteier an eng Reform vun der Grondsteier. Zwee Projeten, déi zu zu deene mer nach ëmmer keng Detailer kennen. Mir als Chamber wëllen dann d'Recht op Wunnraum souguer als Staatszil an d'Verfassung schreiwen. An dann dat heiten. Eng Firma, déi Wäertpabeier op de Marché bréngt an all déi Firmen, un deenen dës éischt Firma Parë besëtzt, soll Haiser a Wunnenge besëtzen däerfen, soll mat dëse Wunnengen dierfe Profit maachen. Dat Ganzt hei weist einfach, wéi onéierlech d'Logementskris ugaange gëtt. Op der enger Säit versprieche mer Besserung, fir op der anerer Säit dann esou Projete wéi déi heiten ze stëmmen. Här President, ech kann Iech ganz kloer soen, datt mir Piraten dëse Projet net matstëmme wäerten. Mee ganz einfach, well d'Logementskris ze akut ass, fir elo nach d'Immobiliëspekulatioun weider unzeheizen. Eis Positioun ass also kloer. Mee un der Regierungspositioun hunn ech spéitstens no dësem Gesetzesprojet nawell awer meng Zweifel. Well wa mer hei am Rhythmus vun der Sprangprozessioun beim Thema Logement Gesetzer ausschaffen, dann ass d'Logementskris nach eppes, wat eis Enkelkanner wäert beschäftegen. Dëst Gesetz ass e grousse Schrëtt no hannen a keen no vir a fënnt dofir net eis Ënnerstëtzung. Ech soen lech Merci.